Okabi ywak nyathina mirima mamaka kaka koro aneno kabet kodi e dhoot kama kaka gima dang' atim bo landlord be oloro dhoot ei a Jesu Nyasaye ong'eyo. Nyasaye ong'eyo wach nyathina ruoth mineno ni Alot, ei ei jatelo ang'o miywago omera? Ang'o motimore? eh eh Kijana matin nade? ah ok waywagi Ang'o motimore ma dhoth dubet abeta gi oko? Eh, wabet oko ka osiepe. Ang'o motimore? Ah, ah. Ha? Mana weche mag piny matindo ma mako ga family. To nyathini, nyathini dong, ma dong nyathini, ma dong rawechicha. Eh, ma to kampo. To ang'o motimore ma nyathi pod ni e dhoot to jowadgi to somo? Ah, ah. Ha? Mag anyuola we donje. Ang'o motimore? To ok idonj e ot? Wada landlord. Ma yudo ma ka chunyi ni mabor, bet gi nyathi Kunya ni oko. mabor osiepa. Ang'o motimore? Ling'ane, we wuoyo we wuoyo ki yu kaka ruwa. Ling'ane, ang'o motimore? landlord nogona dhot ka mm. nyathini be ing'eni kaka nasebedogo ka mm. nyathini koro asebedogo ka isebedo gi nyathini nyathini koro ing'eni noluong e sikul nyathini nyocha oyongo maber e piny ma nyocha otim mar PCE e maduong' ang'o ma nyathini oyudo ma nyocha oluongeno eh? rawechini oyudo ang'o nyathini nyathi minenoni Okampo riek mili. Okampo riek. Okampo nyocho yudo gima iluongo na e gine ne. Iluongo na Okampo. Nyi. E bi. Nyathino oyudo bi. Oyudo bi kendo oyudo bi ma en ing'eni nyocho ohewo koro nyithindo mane nosomogo. Ah. En oyudo bi ang'wen. Noyudo bi plus. Ah. Oyudo bi bi minus. Ah. oyudo eh, plane bo yudo oyudo plane B oyudo triple B gi minus B yudo bigo te mano nyathi oluonge kanye nyathi no oluong kanye sama no yudo gigi oluonge kanye no sikul moluonge eh otas chane wacho na mar otas mano oluonge oluonge sikul mane kis mano nyathi mariek mane go ndik they call you some for igine secondary ne gine ne iluongo ni remba remba Remba Remba boys eh, gine mix secondary. E kumo luonge. Eh, Remba mixed boys mix secondary. Tini bet na daluo chingi nyathi ka. Eh. To nitie jatelo makonyo ji. Eh? Ha? Nitie jatelo makonyo ji. Eh. Ma jatelo ma kata sami nena wuoye kodi ni. Eh. An ok ahero gik moko na wuondora. Eh. Ha? Nitie jatelo mosakonyo ji. Iluongo ni Ken Kasera. Isewinjo wanyno Ken Kasera ok nawuondi, ok nawuondi, ok nawuondi. Ken Kasera nyicho kawo kata nyithindo mine osakonyo mine ma nyiche skul fi otamo mano mwisimiwa Ken Kasera eh. ok nawuondi eh. watang'ni ineno nyathini ineno nyathini eh, ineno nyathi mineno kani ma nyathi ma nyicha honorable Ken Kasera okawo ma nyiche kokawo nano ma ma otere skul ma min-gi ma min-gi aya ma nyiche okawo mogik watang'ni mm. ma nyiche jatelo kawo ken kaserani magi jomo kawo magi mana pichni gi ang na ngadi na magi jo di mia namba anyalo ni namba ken kasera ki yie ni hmm. nyathini dwano dhi skul goth bero lori na goda nena ki in mituduri kod dina dina agoch agoch ne direct awuo kode wamiyi ma jatelo mosakonyo ji igalori manade sami nyaka nyicha nyithindo dhi sa tulis sai konyo lo kolo la kumbu wudu me bile ma ya konyo lo kolo ya nya sai bura ya dak de kai no konya eh alo eh jatelo eh man mana pelo to kaluwore ni sani ami- amigo iwuo kode wawedhi mang'eny kode Eh, adwa ni wuoye gi credit bro ng'ato remi msipa moro ni kama aluocha wuo kode eh mheshimiwa eh eh mineno wan go ni Ine a e ma nyathina iluongo ni eh ma Okampo, Okampo nyocha bedo wuod alaka ndalo mang'eny. Ema winjo ka kijana ni owacho ni samoro ni konyo ji ni miyo ji basari. Kinwang'na kata mana achiel kende amoko gi nyathi ka. Dhoot bende nogona ka. Eh. Wabi ofis. Eh. ato ok onyal rwakore dhoot ogo kiful kaka orwakre onge landlord noronwa dhoot eh. wawa wabiro kaka wan okampu chunguru jatelo wadhi gitegni to wadhi wa okampu chunguru malo oyie